Yoo abusuafoɔ ne ahwɛfoɔ, yɛkyerɛkyerɛ mo nyinaa. Ɛyɛ Nokware Fie TV ana yɛne mo asan adi ahyia yi. Naawɔtwe no atwaa mu no, na yɛkasa fa mmaa eh, yareɛ ho ne nneɛma bebree. Na yɛne ɔpanyin Boakye hyiae a ɔyɛ ofutufoɔ panyin kɛse de ma Nokware Fie TV. Ɔma yɛte ase sɛ ɛmma wɔyare bebree yɛ wɔn ase. Ɛnkanka wɔn a wɔn anom yɛ wɔn dɛ na wɔpɛ tɔfe di ne nneɛma bebree no. Obi wɔ hɔ sɛ macaroni na ɔsɛ ɛso indomie na ɛso macaroni na ɛso spaghetti. Ne nyinaa yɛ the same thing. Ma menka biribi nkyerɛ wo. Saa nneɛma no nyinaa no, obi bɛka sɛ ɛyɛ sam, ɛyɛ nokware. Na mmom, bisa sɛ, ɛyɛ dɛn ade na yɛde faa ho ansa na ɛbɛyɛɛ, ɛho no bɛyɛɛ toro no? Ɛyɛ wax. Saa spaghetti o, macaroni o, indomie o, dɛn dɛn o, ɛyɛ brand. Edin no na yɛasesa no. Ana ɔmo de spice bi ayɛ dɛ na kɛw ne mu ayɛ dɛ. Sɛ wate ase. Yɛde ɛyɛ a wei wax ɛna ɛfa. Wonim wax ɛna yɛde yɛ candle no. Ɛno na wodi no. Saa nneɛma wei nyinaa ka ho bi ɛna ɛma mmaa no binom yɛ dɛn? Ase nya ɔhaw. Nti sɛ ɛba sɛ bɛɛma koraa kɔ ne nkyɛn a, ebi wɔ hɔ a na n'ase koraa na eyi nka. Wontumi nyɛ dɛn? Entumi en ent kyerɛ sɛ otwa ho koraa a wote sɛ biribi yɛ dɛn? Ɛ edi n'akyi. So ahu? Sɛ Nyame annyɛ adom a, na wɔasan akɔ abɔre nsɛm ma no. Sɛ mote aseɛ? Enti no yɛba bɛkyerɛ aduro a ɛbɛboa mmaa mo ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a tam bi ɔyare bɔne bi nyɛ dɛn ɛnkɔ mo ho na mo gyae sa, ɛnyɛ sɛ woba bɛyɛ aduro no bɛwie no na wosan ayɛ dɛn ɛsan akɔ didi saa nneɛma no o. Aduro mpɛ saa. Ayaresa wɔ hɔ yi mpɛ saa. Ɛbɛdu baabi no, afei ahaban no, wobɛdɔ nkwa no, ɛrenyɛ adwuma mma wo bio. Ɛfiri sɛ, w'asoɔden nti, ɛna ahaban biara so yɛ honhom, ɛyɛ tumi. Sɛ wote aseɛ? Enti no, mmaa, yɛne mo wɔ nkitahodibea mu. Te nnawɔtwe a ɛsi mu yi, Agya Boakye wɔ yɛn nkyɛn. Akwadaa, Ɔfotufoɔ, Agya, ɛnnɛ ɛdɛn na wosan de ma maa no? Ɛfa wɔn ahosiesie ne ɔdee pua ne nneɛma ɛyɛ wɔn ase na ɛma bɛrima kɔ ne nkyɛn koraa na ɔntumi nkɔ no.
Ahaban wei yɛfrɛ no ogyamma. Hmm. Ogyamma. Deɛ nti a yɛfrɛ no ogyam ogyamma ne sɛ ɔgye mmaa. firi wɔn haw ahodoɔ mu berɛ a wɔkɔ awadeɛ ase. Deɛ awarefoɔ tetefoɔ no ebi yɛ ne sɛ ne nkɔn mu frɔmfrɔm ha no, ɔtete na wahohoro ho yie na ɔyam ɔyam sei pa a na ɔtumi de siesie ne ho berɛ a wakɔ adwaeɛ no ɔsiesie ne ho Ɛdi berɛ kakra a, na afie hɔ ahohoro. Ɔtumi yam, na bi ɔde ankaatwadeɛ kakra ka ho na ɔde asiesie ne ho. Yɛfrɛ no ankaatwadeɛ. Ɛnyɛ sɛ ɛtwa deɛ o, ɛyɛ akenkaa, ɛtwɛ, ɛtwɛ, ɛtwɛ ne deɛ. Ɛtwɛ, ɛtwɛ. Tete no, Asantefoɔ, Akanfoɔ, ɔbaa panini kɔ adwareɛ a, ɔtwa saa akenkaa no na ɔde aka ne sapɔ ho. Na ɔde kɔguare.
Ɔde fa horow siesie ne mmɔtoa mu ne baabi baabiara. Na ɛfa no aka no, ɔde siesie ahemfie hɔ. Saa. Nti bere biara no, mma ɔhaw biara ntena ho. Ɛyɛ twɛ ade a ɛho hia sɛ ɛwɔ sɛ sɛbi mpanyinfo sɛ wonni akokoduru a wonyɛ twi language ɛwɔ university ti ayɛ sɛ bi a yɛsɛe mmɔfra anaasɛ sɛbi dabi dabi dabi ɛyɛ ade a ɛyɛ ade a ɛsɛ ohun ɛsɛ ohun na ohun ne di kɔ so akwadaa a wɔnyɛ a ten fifteen years kɔ no Wɔma no ahu nneɛma bi de ayɛ na yɛfrɛ no kakae. Kakae nso de, yɛn nyinaa nim sɛ kakae yɛ adeɛ a ɛhunahuna nnipa. Ade nso nyɛ adeɛ a ɛhunahuna Dabi, nnipa. dabi, dabi, dabi. Sɛ ɔte ne sɛnea ɛwɔ sɛ yɛte no, saa na ɛwɔ sɛ yɛdɛn no, Saa. yɛka no. Enti yɛfrɛ no akenkaa, ɛtwɛ deɛ. Akenkaa, ayɛ ankatwade no. Aa, ɛtwɛ ne Ɛtwɛ. deɛ.
Yɛwɔ akenkaa a yɛdi o. Ɛtwadeɛ. Yɛwɔ akenkaa a yɛdi. Ɛno ne, woba Akuapem a, wɔka sɛ no akutu. Nea yɛmia na yɛnom no. Ɛno no nkyerɛ sɛ ankatwade yɛnom o, wobɛtumi de, ɛmu- ɛmu keka. But wei no, ɛmu nyɛ dɛ. Ɛtwɛ. Ɛhwɛ adeɛ no nti no, ɛmu nyɛ dɛ. Na mmom sɛ ɔkɔfa ayemfie hɔ na ɔsiesie ayemfie no a, ɛna wokɔsi na wɔbɛsan check no saa. Nti. Sɛ ɔte aseɛ.
Nti ɛnɛ. Ɛnɛ nkanka koraa no sɛ wɔn asiesie hɔ na wɔn a ɛhɔ no ayɛ wosee sɛ ɔhu. na wokɔ wura hɔ a wobɛsɛ na baabiara wu ɛɛ akora mate sɛ mpanimfoɔ obi nso aberanteɛ bi nso ka kyerɛ me sɛ wonya wei ne nkɔn mu no na woyam na wanya tuantini ne nkɔn no frɛsere no na wayam na wanya onyina ɛno nso n'ahaban no ba fresh no na wayɛ dɛn na wayam na wode aka ho na wode ka ho a na wode ayɛ dɛn no wode ahyɛ wase bɛyɛ ten fifteen minutes ansa na wayɛ dɛn wakɔ guare ooo hmm. ɛsɛ no na wowura hɔ a na asɛm no asi so ahu wowura no hɔ yɛ nhwɛ nwiam ɛne kɔ ayɛ de baako ka ho ama obi ayɛ prɛkɛsɛ Saa.
Wo de fete kuroti a, na ne ho agye baabi biara. Saa. So wate ase?
Wo de prɛkɛsɛ ka, prɛkɛsɛ no de, wobɛnoa na wanom anaasɛ wobɛtumi awe. So anaa wobɛhyɛ no nsuo. Wo de wei no atua na wɔde ahyɛ wo ase na wɔyɛ biribi a woguare no. Oo na ne bi ayɛ dɛn? Ahohoro hɔ. Na ma yɛhwehwɛm ayɛ sɛ wagu laventa no. So ɔte ase? Eti ɛnɛ ɛmaa mo nyina mo fa nye mo points. Akora fa bi ka ho ma yɛn. Enti ogyama.
Saa.
Wopa a wobɛtumi anoa. Wokɔ adwaeɛ a fa wohoro hɔ. Ɔho ayɛ asɛm o. Sɛ woni panin adue, wowɔ panin ne woammu no na woama woankyerɛw deɛ ɛsɛ woyɛ nso a, ɛne na wo haw so paa. Saa na ɛte.
Ɛsiane sɛ
ɛnɛ bere mu no mmaa no bebree atena ase ara ma ekuro atena wɔn ho nti, Anka ɛyɛ twɛdeɛ no, sɛ obi wɔ hɔ a ɔde kɔ n'ase a, ɛbɛkɔ kɔfa asɛm aba. Sane sɛ ekuro wɔ ne ho paa. Yɛno nti, wobɛtumi anoa saa ogyama haban yi bi. Yɛtumi noa nom de ma ɔbaa ho siesie. Ɔtumi hwie bi kɔ adwaeɛ na ɔde asiesie ne ho. Meda mo nyinaa ase sɛ moatie me nso. Yoo ahwɛfoɔ ɛɛ Yɛse asɛmpa ɛwɔ hɔ yi ɛyɛ tia asɛmpa ɛyɛ tia eti ɛbrɛ a wɔn san ka ɛyɛ video wɔ yi mon share video no ma afoforɔ nsa yɛ dɛn ɛnka na ɛmaa no mon fa nyɛ mo aduru ɛne mo bibi biaa nea ɔde bɛkɔ kɔdi nseku no fa kɔ pa haban wei akyi kwan sɛ ɔte ase na sɛ wo siesie ahemfie hɔ yie a bɛɛma no a ɔbɛba no Ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛka. Na woansiesie hɔ yie a, barima no a ɔbɛba no, ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛkɔ. Sɛ barima biara pɛ ɛtwa a ɛho tew, ɛtwa a ɔhyɛ anuonyam, ɛtwa a ɔkɔ ho a, ɔhu sɛ n'ani ayɛ dɛn? Agye. Nti wobɛhu sɛ ɔberɛ a ɔda mu nyinaa na ɔkɔ a na ɔba, ɔwura ahemfie na wapue na wasan awura mu na ɔkɔ na ɔba, na ɔkɔ na ɔba, na ɔkɔ na ɔba no, wobɛhu sɛ na afei ama n'adwene mu nyinaa ayɛ dɛn? Ayɛ ne hɔ yie. Afei wobɛhu sɛ ɔsɔre ara pɛ, na ɛtwɛ no ma na mmo no ano sɛ ade no, ɔse, O me dɔfo pa, enti no moadaworoma, ɛɛ, yɛde mo behyia, yɛde mo behyia, na nnawɔtwe sɛ nnɛ, yɛbɛsan ne mo ahyia bio, yɛnwie ɛtwɛ no ho adwuma yɛ, yɛbɛsan abɛka ho biom, na agorɔ no ayɛ dɛn? Ayɛ dɛ, kɔsɛ ɛtwɛ ho nsɛm de, ɛyɛ bebree, yɛba abɛkyerɛkyerɛ nneɛma bebree wɔ ɛtwɛ no ho, ɔkwan a wɔbɛfa so a Cratorus no a ɛwɔ hɔ no Wobɛdanedane no, na wode wo nsa aprɛprɛ, na wode ayɛ nneɛma bebree. Enti mo na munnya aboterɛ. Yɛda mo ase. Mo mmabaae.